Le wo dzi mama, eh, le wo dzi sesẽ ɖe. Alo madzɔ kɔkɔ wa, eh, enyo nenema wɔ blewu, blewu, blewu, eh, dze me, zɔ, eh, ɖe afɔ blewu, blewu, mi, eh, lé yi, mama, zɔ, zɔ mi do, eh, wɔ blewu, blewu, eh, ba.

Papa, papa tafla tse va. Papa mama fla ɖu. Mama, papa. Hey. Mama. Um. Um. Funye kwa.

Nukpɔa, tsitsia gblɔ bena, Bosonu gã aɖe wònye. Ŋutɔ hã ne woagblɔ kɔa, numama wònye be woaɖim ɖe ka le aƒe sia nu. Aleke nàgblɔe adzi ɖevia bɔbɔe aɖe ne menye ɖe woɖo dziku na mía ɖenyigbatɔgbeawo o? Yi yamefuku dzrɔɖoƒea va yi kpɔe eye wokpɔ ale si eƒe tsiafukua trɔ ɖoa. Esia na be míedo dzesi bena míaɖi ŋgba tɔgbe aʋã to nɛ ɖe nudaka aɖe si wòwɔ ɖe wo amea ta. Ame kae la te ŋu xɔe dzi se bena ẽ ebara alea? Ena míawo katã míexɔe dzi se bena nyɔnu dzi nyuitɔ aɖe wònye. Ɖe nu sia ta woƒo nya ta bena. Ẽ, woatsɔ eƒe ŋutilã kukua va ɖi le gbɔgbɔ vɔ̃ ƒe ave me, eye womawɔ ameɖiɖi kɔnu aɖeke nɛ o. Wokɔ nu. Wokɔ nu. Nèle nye nya sema? Ẽ, mele wò nya sem, eye mɔnukpɔkpɔ bubu aɖeke meli nam o. Le nɔnɔme sesẽ sia me, nyawo katã koe nye ma nègblɔ vɔ. Ɖe nèti le ta si le nya sia dzia? Bu eƒe dzinɔnye le gbeti me eye mewɔ amedzedze kɔnu siwo nedze nɛ oa? Egbɔ ke nɔnye dzɔ ɖe edzi sue be mate ŋu atsɔ ke o, togbɔ be eku vɔ ŋutɔ hã. ɖetugbuivinye o. Medo taflatsɛ. Nya lɔwo le babla. Nu siawo ŋu naɖeke meli mate ŋu wɔ. To nye, to nye fonyeƒo dzi. To nye srɔ̃wò ye wònye. Ee, nyɔnu siwo wò ta nèɖia, menye woawoe ɖee o. Ne fia tse, mègana woadzi nenem o. Nyemenya nu si wònye wowɔ ɖe dzi o, eye ame ɖe sia ɖe si wɔ nu sia, eme manyo nɛ o. Eme manyo na neneƒamea o. Papa, meta ŋɖekpekpe na wò. Bena nenye be le ɖem wowɔ nu sia, nyematsɔ ke kpɔ gbeɖe o. Papa Taflatse, meɖe kuku na wò. Nu ka ta? Nu ka ta? Nu ka ta nusrɔ̃la nɔ dzinye va ɖo? Efo. Efo me le yɔn la. Ŋkɔ ne le la titia. Ɛ? Ati fa ne le a. Ŋkɔ nye le fu de na o. Mele nya biɔ la ɛ, nukɔ wònye le dzi. Melɔ nɛ ka sɔgbɔ. Melɔe vavã. Yemenya nu si ta ye wòadzo le gbɔnye kaba alea o. Nɛ ka nedzo le gbɔnye nu ka ta? Efukpɔ lé ɖokuiwò dzi ɖe. Lé wò dzi ne nawɔ abe ŋutifafɛ ene. Ŋutɔ kpɔ nu si wonɔ le ɖa. Esrɔ̃nya. Egblẽe ɖi, edze megbe nye. Kpɔ ale si nèle avi fam abe nyɔnu ene ɖa. Ɛ̃, wò ŋutsu xoxoa, ɛ̃, le edzi abe ŋutsu ene. Ne le kpɔtɔ le nu sia wɔm anyi, maɖe mɔ age ɖe xɔa me o. Lɔ̃ ɖokuiwò ne do goe afia ɖe na be nɔfa. Nenye be le fea wosu o vɔ hafi nàgbɔ va. Kpɔ ale si nèle vlo dom ɖokuiwò be avi fãe le ɖa. Fi fa ɖa tsia nava yi xɔ me. Mègana mayi xɔa me kaka mado go magava kpɔ le afi sia o. Ŋke nyi ɖoɖo ma? Ne srɔ̃wò kpɔe ɖe ame mie vɔ le kɔkɔli dzea? Nye lɔlɔ̃a, edzo.

Eye le nya le si wowɔ ne nyui ɖe ŋutɔ. Ogotuku. Nu a matrɔ yɔ. Ene sia. Nu ka wònye? Ogotuku nu ka te nètsɔ nye kafumɔa? Monɔ kafumɔ sia dzi xoxo. Nèle nya dzi le nunye lo. Nèle didi la kpɔ nye dɔmedzoe. Kafumɔ ka me nya gblɔm le? Ɖo tom. Nyemeɖo ɣeyiɣi na wò cukaɖa sia o. Tsɔ kafumɔ ɖo ɖa vivi le eyi. Tsɔe ɖo ɖa. Nye ŋutɔ nye kafumɔe nyemele tsɔ ge na wò. Ŋke nyi wò kuxia le aƒe sia me. Nyematsɔ na wò. Mele cukaɖa dzi ma lo. Ẽ, mele cukaɖa dzi.

Pɔlu gbɔna ni, hapa fi ɖe mi. Nɔnye. Megblɔ na Tsavai bena woƒo fi de mi. Gake negbe. Nenye nyateƒea. Gake megblɔ. Nɔnye, nu ka ta? Nu ka ta nɔnye? Nu ka ta nègblẽ ɖa? Si nu vɔ̃ɖi te menye ɖeka meli. Nu ka ta mekplɔ ɖe esia? Yeaɖo ya. Yeaɖo ya mesesẽna bena. Ɖe Mawu le dzi le nye kpɔtutua? Elabena míaƒe lia. Nu ka te wòadi hɔ̃ nɔ míaƒo míanɔ nu siwo katã me tom? Elabena melɔ̃na nu baɖa ƒe nya gbɔ. Nu si ta woyɔna be Mawue nye ma. Nu sia ta egbɔgbɔ vɔ mate ŋu na o. Nye dzɔdzɔ ƒe Mawue nènye. Nu si nènye ma. Mele dzi bi. Mele dzi bi ma le gbegbe. Eye nèle dzri nɔ nye. Vinyewo, miawoe zɔ va nye aƒe me. Akpe na wò amegã. Enyo. Nyawoe zɔ. Nu ka ye? Nu ka ye míate ŋu ana mi? Amegã, mitso hatsotso aɖe me si woyɔna be Miɖe Ɖetugbiwo Ƒe Agbe. Ele du bubuwo hã me. Enye Lɔlɔ̃nu Faa ƒe hatsotso aɖe. Ekpɔna ɖetugbiviwo ƒe sukudede ƒe nya gbɔ. Mmm, nenema ya. Amegã, abe ale si nènyae enea, Afrika Ɣetoɖoƒe ƒe nutoa me ƒe dodokpɔ siwo wòwɔa, wona yeƒe akɔintɔ katã vɔ. Mmm, ye ma. Azɔ nu ke míate wɔ kpe ɖe nu. Mhm, mhm. Míeva afi sia ɖe mesɔma ŋkɔ nu ta si wɔ dɔ wɔ ame sia ame le matia ɖe sia ɖe si wowɔ le dodokpɔa me. Nyateƒea. Ɖe nu sia ta míeva afi sia be míava kplɔe wòayi ablotia vɛ de suku le suku kɔkɔ ɖe sia ɖe si ye ŋutɔ la tia me. Nyateƒe gblɔ ne lea. Ɛɛ. Nye ŋutɔ vinyea. Ɛɛ. Hey! Ɖetugbuivi nye nyakpɔ mesomba. Eh? Mo mu ya namo. Ame si ne nyɔa vinyuie koe wo dzina. Enuantɔ ɖeɖe ko wo dzi. Ne hã nyana nuna. Hm, ke wa. Nyentɔ hã be nyana nutɔ. Hẽ, etsɔ dzilawo ƒe nunya, em, em, mègabi dzi o. Enua ƒe nunya ɖeɖe ko tsɔ hiãtɔ fiɔ nu nɔa le kɔlɛdzi me. Esime menɔ nu fiɔ ye ma ya, esime medoe dzesi nunya si nele emea, ewɔe be eƒe nu lé dzi na ye meɖee. Ɖetugbivinya enɔa ɖeɖe ko eye wodzi ŋutɔ hã. Vinye ɖeke meganya nane abe ye ene o. Amegã, míese wò nyawo. Ɖe míate ŋu kpɔea? O, míakpɔe fea. Tukaɖa mele afi ma o ɖe? Em. Mesɔ ema. Aha, e. Em, e, ɖe nate yɔe nam a? Mesɔ ema, vinye. E, papa. Tafla sia va. Ei, Mawu akpe na wò. Medo gbe na mi. Aha, mi xɔ gbe. Papa ne yɔ me. Ɛɛ, ɖe tugbuvi nya. Eo, tugbo fia nya. Vinye si ƒe ve meli o. Ami le ŋgo me na o. Medzo le mia gbɔ la. Ɛɛ, menya. Eo, eo, mi gabi dzi o. Ɛɛ, dzi koe le nye dzɔn nenema. Ɖe tugbuvi nya enye sia. Eyi aklo tunu ye wònye na. Menye bena gbe ɖeka ele va ɖe ŋkɔ na koe. Tɔnye, nu ka wònye? Ɖetugbuivi nye, nèkpɔa dzɔgbenyui ƒe nyae wònye. Ame siawoa, míaƒe amedzrowoe. Wova afi sia be yewoava gblɔ nya nyui aɖe na mí. Wohe nya nyui aɖe va na míaƒe ƒomea, ɖagbe wohe va. Wova gblɔ na mí bena, Nèɖe nyikɔ na mí. Nyemable wò, nèɖe nyikɔ nam, eye mele dzidzɔ kpɔm ɖe nuwò ŋutɔ. Hã wobena nèkpɔ mɔe ne wotɔwo katã le miaƒe dodokpɔ si nyiwoa me. Mm. Eya ta, yewoƒe lɔlɔ̃nu hatsotsoa. Hã wɔ nyametsotso be yewoakpe ɖe nuwɔla desukulu le kaka ablotsi. Gatsɔ wɔ wobe ŋutɔ wɔe la tsia sukulu kɔkɔ si mee la desukulu le le ablotsia. Kpɔe anɔ anyi kpɔ. Esusi bena. Ye ya ila te ɖu dzia esi me nɔ vli ma gea? Hmm? Edzi be yayi kaka blotsi ave de sukulu. Esi me ye nya vinyewo la kpɔtɔ anɔ kɔƒe sia mea? Mava mo. Madzɔ kpɔ. Mɛ sɔ ma, ne gbea le nye ku megbe ye, la dzo le míaƒe du sia me. Abe yi ablotsi. Menye le nye agbenɔwoe o. Mm. Madzo le kɔƒe sia me ayi ɖe míaƒe dugã me gake woava be nèle ablotsi yim o. Nufluflu la nɔ afi sia, kɔƒe sia me ko wò hã nanɔ. Ye ma, la nɛ koe, míwo katã koe la nɛ. Adrom be nanɔ afi sia egbea. Ne èse nya nyui si wogblɔ bena nyee nye ame si wɔ dɔwòwu le sukuamea, Le eke nye dzidzɔtɔ gã kekeake gbea, gake menyae nyuiɖe bena asi ɖesiaɖe si lanɔ ɖaa, lanɔm ɖesiaɖe kpɔ. Gake nyemekpɔtɔ de blibo o. Aleke Mason malé kpɔ dzidzɔtɔ manɔemenɔnye? Aleke o. Ele be leke nɔ agbea kplɔm ava ɖo ɖa le yameʋuɖoƒea? Eye nenye be metrɔ gbɔnɔ tso ablotsia? Maƒle nunyuitɔ kekeake tso ablotsia gbɔ va na wò. Nèɖoe sɔ gbɔ ɖe tanye. Wofiɔ fu wò abe ahasitɔ ene. Wodoa ŋukpee, eye wokpɔna wò abe kpodɔe le nuwò ene. Dziɖuɖu ƒe ɣeyiɣia sua, mele gbɔnye le afi si o. Akpɔ dzidzɔ kple mo. Ewɔ nu kpuie tɔ nɔnye. Gake melɔ̃ wò nɔnye. Eye makpɔtɔ eye edze anɔ ŋku ɖo ɣeyiɣi si wonye kple mí zã ɖe dzroa. Babayi. Melɔ̃ wò nɔnye lɔlɔ̃a.

Nu ka wòhiã wò vinya? Nenema ko mi kpɔe ma. Mi kpɔe nenema le afi ka? Tsitsia. Le afi ka? Nu ka wòhiã mi wòakpɔe vinya? Tsitsia, míawo mímenya nu si nu wòwɔ lo. Ɖe mi ka le dzi bena mele gbe kuyɔɔ gba kple mi oa? Nya ke ma ao lo. Ewe miawo nu. Miawo nu kaba wase nu. Mekpɔ nu si wòwɔ nu. Etsɔ ŋutɔ dzia. Meɖu dzi. Vinye gba gba gba megaku dzo. Trɔba trɔba trɔba. Milina milina. Nye ŋutɔ megblɔe. Mesɔ ma. Hei.

Meɖu dzi, meɖu dzi, eye mele ablotsi. Minate, makpɔ ɖa, meɖu dzi, mate, trɔte, un, deux, trois, neuf, hey! ablotsi, ablotsi yɔ te. Idu wame.

buzi le afi sia mɔmu ɖe buzi dzo le afi sia nukɔ gbɔ le gbɔna afi sia o.

Nu ka tae nàte ŋu agbɔgblɔ be dzaraba ɖo? Edzaraba. Ɛ? Ɖe wò ŋutɔ mèle kpɔm be na dzaraba tɔnye o. Kpɔe ne ɖa dzro le afi sia kɔ va. Hɛ le fudzɔn ma. Nu kae nye le fu ɖe na mi? Mi zɔn va. Aɖaba dze mi lea? Baba ɖe.

Ame kae tsi nye ƒomea yome? Eteƒe mekpɔ dzi haɖe o. Mebu srɔ̃nye lɔlɔ̃a esime ye woyi vidzigbea. Eye azɔa, vinyewo dometɔ ɖeka gadze aɖaba le nye aƒe me.

Edzɔ dzi na ŋutɔwo me gbɔ va aƒe. Woe zɔ vinye lɔlɔ woe zɔ kaka. Nɔnye lɔlɔ akpɔ ɖa ne trɔ keke. Ha, ame ka me ŋue nye sia? Mama, nye ŋutɔ nye ŋue. Mama, nu ka wònye? Nye ŋue dometɔ ɖeka koe nye sia. mama edzɔ dzi na wa. Eh, enya kpɔ ŋutɔ. Um, mama eh, tablatsɛ ɖe mɔna ma ɖe blama wɔ kpɔ xɔ nye misɔ ma ɖe ma. Wura wɔ nɔ anyi keŋ gbɔ. Nɔ anyi nu ke gale vevi ɖe tsɔ wu. Nyasi gblɔ mi le le afi sia. Trɔ nɔ anyi keŋ gbɔ. Um, um. Aa. Enyo mama. Meyɔ lɔya si le afi sia be neva. Esime yele yɔm bena yegbɔnɔ kɔƒea zi ɖeka. Aha, mama. Eye nye atavi o, kpetoɖoƒo ɖa vevia. E, lɔya gã wòezɔn kaka. Em, wòezɔn gbɔ va wò denyigba dzi. Akpenɔ kaka. Em, abe ale si enɔ gblɔe tsã va yi enea. Enyee nye atavio ƒe lɔya gã. Eye nye dadasie nye bena makpɔ na eƒe kesinɔnu ɖesiaɖe dzi. Amegã Ikena le nyee nyuiɖe bena Atavio, Chief Berson a medzi ŋutsuvi alo nyɔnuvi aɖeke si le anye dome na eƒe kesinɔnuwo nenyi be eva ku o. Ɖe esia ta nye tɔtete kple nye dɔdasi ye wònye bena. Matsɔ eƒe kesinɔm ɖe sia ɖe da ɖe wò ŋkɔ me. Ẽ, woatrɔ zu tɔwò. Ẽ, na nyea? Ẽ. Vevie nèle be àka vinye tsɔ eƒe kesinɔnuwo katã tsɔ da ɖe nye ŋkɔ mea? Ẽ, ewɔ nenema. Mama! Mawunye! Mama! Ewum mi sugbɔtɔ! Hey! Nyemate ŋu ase dzi se o, Mama! Lé aga akpe na kaka akpe akpe na o. Abe ale si yewoyi nenea, meɖo la tsɔ agbalẽ si woada wò asi me. Esia ta ele bena nàva míaƒe biro ne matsɔ wo me na wò. Akpe na kaka lɔya gã. Nɔnya. Akpe na ma wo lɔ. Akpe nyi dɔmetɔ. Lɔya akpe na kaka lɔ. Akpe na kaka. Akpe na kaka. Akpe na o. Papa nya ke yi sakɔ ne le. Mi se ma te va mu ne. Mi se ma ma te jara bɔ. Ao. Vinya. Nɔnɔme si me mi va kpɔ mia ɖokuiwo le ma lo. gake papa nu ka te mi kple ɖabatɔ ƒe dɔwɔƒe aɖe kple susu bena woate ŋu kpɔ gbɔ anyi papa ele te nye be tsakatsaka vi aɖe koe va eƒe susu me ye nu sia dzɔ ɖe dzi vinye aɖabatɔ ƒe dɔwɔƒe gɔ̃ wɔna lia nyemete kpɔ gaƒle gbematsi wluwlui siwo ne le míaƒe toa me nɛ o ɛhɛn le va le aɖabatɔ ƒe kɔdzi blibo gblɔma vinye wɔntɔ ne be nu sia zãna gasɔ gbɔ le míaƒe dzosame le fifi me Ha! Enuwo mele bɔbɔe ɖo lo. Enuwo mele bɔbɔe ɖe nam o. Hmm. Enyo, papa. Afi ka makpɔe le? Adzi akre nu em kɔe koxe o. Kura o. Míate gblɔ na ɖekakpuiwo woadzi le kɔa me kaka la nya woakplɔe va. Eye nèkpɔea, emea menye koxe o. Koxe si nelia ye nye bena aɖeke mewɔ keke wòadze emea, ŋusẽ si nele lãme nɛa, ele ate tso amea me wòaƒu anyi zi ɖeka dzo. Enye gblɔ na wò. Meli va aƒe sia me zi geɖe, gake ena kaka. Mexɔ abi sɔgbɔ le ŋutigbe. Ẽ, afi sia mele abi ɖeɖewoe le ŋutigbe na. Ẽ, abi ɖeɖe mexɔ abi. Vinye, ẽ, enyo, ame sɔgbɔ va gblɔna nam bena nenye be yewoyi asia, yewokpɔ ne wonɔna ta dzi le asi dome alo le kɔnɔ dzi le dua me. Vava akpɔnɔ kaka makpɔ nu si mawɔ ɖa. Ẽ, mesua kpɔ o. Ẽ, vinye, ɖe mate yi kple woa? Ao, na mayi.

Hey. Hey, hey. Nuka wònye? Ɛ? Nuka wònye gadzɔ? Ɖe ne nyame si va fisia tsɔa? Ame ka? Ike na ye. Ike na gbɔ va. Ɛ, eva va kpɔ papa. Hei, meka ɖe dzi be gbɔnye ye wòva. Edzɔ dzi ne ŋutɔ be ɖetugbui vlima megalé ɖokui mo. Hãe nyɔwo nu. Mèganɔ ɖokuiwò flum o. Eva va kpɔ fafa be yeabiɔ ɖetugbui aɖe ba tɔma tae. Togbɔ be dza ɖaba hã, míesɔ ema be ŋugbakpɔtɔ le dzi me na ye kena. Nu ka tsotso wònye wòtsɔ na ye kena wòɖu? Hum, nyemenyɔ loo, gake mexɔe se bena ewɔ nu ɖe edzi ye. Ɖo mahee anɔ adze tɔma kpe ɖe nu zã boɖe dzi hafi wòku. Nu kae ŋutɔ nèsusu? Sisɔm le nya ŋutia?